Buýrýar. Eje jan, öýlenmäge gyz tapamda, ilki bilen saňa aýdaryn. Hökman aýdarmyň?
Hökman aýdaryn, eje jan. Ýeri bir käse çaý içeli. Men-ä üç käse-de bolsa içjek. Eje, hasyl toý şeýle bir hezil boldy. Hawa, toý-baýram, hemme kişem şatlanýar. Adamlaň ýüzem gülüp dur. Eje, o ýerde sergem boldy. Açylyp çyk duran pagta godalarynam şeýle bir owadanlap bezäp goýupdyrlar. Hawa, eje. Olary görüp pagta meýdany göz öňüme gelip gitdi. Hormatly Prezidentimiziň daýhanlara alyp beren tehnikalaryny hem sergä çykarypdyrlar. Adamlaryň hem ýüregi şatlykdan, dilleri alkyşdan doly. Aýdym aýtdylar, göreş tutdular. Bizem günüň nähili geçenini hem bilmän galypdyrys. Eje, Ahal welaýatynyň pagta dolmagyna meňem goşandym bar-a. Men hem guşçulygyň ösmegine öz goşandymy goşdum. Guşçulygyňam gowudyr welin, ýöne ak pagta ak altyna deňelýär. Towuk bolsa, ýedi hazynaň biri hasaplanýar. Gyzlar, näme biderek ýere dawalaşýaňyz? Ikiňiziňem Watanymyzyň gülläp ösmegine ullakan goşandyňyz bar. Iň esasy zat, Gözel, Maýa, her kim öz ýerinde işläp, ýurdumyzyň ösüşlerine öz goşandyny goşmaly. Düşündiňizmi? Hawa, eje. Eje, beýle belent-beslenk nirä şaýlandyň? How eje, şu gün-ä gaty owadan bolupsyň. Sadap gelnejeleriňize barýan. Gurbanlykda siziň geýjek ýeňsizleriňiziň nagyşlaryny bolupdyrmy, şony görüp gaýtjak. Ine gurbanlygam ýetip gelýä. Nesip bolsa, meň bir meňzeşje gyzlarym bir meňzeşje geýnip, gurbanlyga aýlanarlar. Eje, sen her ýyl gurbanlykda bize täze zat geýdirýäň. Sebäbi her gurbanlykda täze zat geýmeli. Bu ata-babadan gelýän däp. Soňam ýol ugra, men goňşulara-da sowlup geçjek. Näme, ýadyňyza düşenokmy? Ertir goňşy okara baýramçylyga. Haýsy goňşy näme bişirmeli, şony maslahatlaşyp gaýtjak. Wiý, ertir goňşy okaradyr-ow. Git okaram, gel okaram, gitmeseň, gelmeseň, ara ýolla döwül okaram. Eje, biz näme bişirýäs? Häzir goňşulara baryp, ertir näme bişirmelidigini bileýin, ondan gelip size aýdaýaryn. Bor eje. Salam Gözel. Bu gül saňa aý ýoklaýyp bolmaýar. Gözel. Men Gözel. Men seni söýýän. Şu günden beýlägem sensiz ýaşap bilmen. Aý ýoklaýyp bu-da bolmaýar. Gözel, diňle, men saňa bir zat aýtmaly. Aý, ýok-laý. Bu-da bolmaýar. Aýnaň öňünde gürlemek aňsat-la. Gözeliň öňünde dilim bulaşman, gepimi bir düşündirip bilseň. Hemme zat şu aýnaň öňündäki ýaly aňsat bolsady. Aýna? Aýna. Aýna! Bu pikir öň näme üçin kelläme gelmedikä? Uff, zordan ýetişäýdim. Salam gözel. Salam.
Sen şähere dönükmänmidiň näme? Hawa.
Sen ertir geljek diýmediňmi näme? Hawa, ýöne bir gyssagly işim çykdy-da gaýdyberdim. Demiň demiňe ýetenok welin, şäherden obamyza çen ylgap gaýdypsyň öýdýän. Aý, şeý diýseňem boljak. Hawa, gyssagly iş diýýäniň näme? Birini göresim geldi.
Kimi? Men oň bilen şul obada tanyşdym. Indem ony görmän bir günem oňup bilemok. Kim? Bir gyz. Kim ol gyz? Men ony tanaýanmy? Hawa.
Ýogsa-da Gözel, sen maňa kömek edäý-dä. Men näme kömek edeýin? Sen oňa meň ony söýýänimi aýdyp beräý-dä. Sen ony özüň aýtsaň bolmaýarmy? O maňa ynanmaýar. O meni birinji gören gününden bäri ynananok-a. Dogrudan hem sen ony söýýäňmi? Men onsuz bir günem ýaşap bilmen. Kim ol? Wiý, ýogsa-da meň ýanymda oň suraty bar. Häzir saňa görkezeýin. Ine, seret. Owadan gerek.
Aý, üýtgeşik dälmi? Owadan.
Esasanam oň ýüregi owadan. Oba geleniň ýaňy. Eýýäm oň ýüreginiň nähilligini nädip bilýäň? Bilýän-dä.
Oň ýüreginiň owadanlygyny oň gözlerine seredende aýdyp dur-a. Ýöne oň hötjet häsiýeti bar. Aý näme, gülli söýseň, tikenden söý diýipdirler. Şeý diýsene. Ýogsa-da, şoý maňa näme jogap bererkä? Meň pikirimçe, sen oňa oýlanmaga biraz wagt bermeli. Aý ýok.
Meň oňa kararym ýetmez. Sen oňa aýdaý-da, goý çaltrak oýlanaýsyn-da. Belkoleýem saňa jogap berendir. Ýöne sen ony bilýändirsiň. Men-ä hiç zat eşidemok. Gyzlar hemme zady söz bilen aýdanok.
Köp zady gözüňden okamaly. Seň çynyňmy Gözel? Hawa.